פארוואס איז א בחור מחליט ער וויל נישט זיין קיין ערליכע איד? זאלסטו קוקן, יעדע בחור וואס גייט צו די בר מצוה וויל אנהייבן א לעבן, איינער גייט אויף א טאג נאך די בר מצוה, איינער גייט אויף צוויי טעג נאך די בר מצוה, איינער א וואך נאך די בר מצוה, איינער א חודש, וואס איז געשען? אלע זענען געזיצן ביי די בר מצוה מיט ברענעדיגע הערצער, זיי האבן אפגעמאכט איצט גיי זיין וואויל, וואס איז געשען? מען האט אים נישט אויסגעלערנט. וויאזוי מען ווערט א ערליכע איד. מען האט אים נאר אויסגעלערנט א ערליכע איד שטייט אויף יעדן צופרי צו קרישמע, א ערליכע איד גיסט זיך אפ נעגל וואסער, א ערליכע איד גייט אין שול דאווענען שחרית מנחה מעריב מיט מנין, זיצט אויף איין פלאץ, נעמט א סידור, מיט א גארטל, ער וואשט די הענט פארדעם, אלע הלכות, א ערליכע איד עסט פת שחרית, ער וואשט זיך, ער בענטשט, בענטשט אין א בענטשער, אלע הלכות, מים אחרונים, א ערליכע איד רעדט נישט קיין ניבול פה, א ערליכע איד היט זיך די אויגן, מ'האט אים דאס געזאגט, מ'האט אים אבער נישט געזאגט די אנדערע זאכן וואס געשעט מיט א ערליכע איד, אז א ערליכע איד האט דורכפעלער און אז מ'פאלט דורך דארף מען ווייטער וועלן גיין. סאו וואס געשעהט די ערשטע טאג איז ער מארגן שוין איז ער אויפגעשטאנען נאך זמן קרישמע אה גיבט ער זיך אזא קרעכץ שוין נישט פאר מיר ס'גוט אין שטילהייט אין קאפ נע ס'נישט פאר מיר א צווייטער פרובירט נאך ס'גייט נאך א וואך ער רעדט נישט מיט די תפילין ער פרובירט צו ציען נאכדעם נע ס'נישט פאר מיר וואס איז געשעהן וואס הייסט ס'נישט פאר דיר דו קענסט זיין א ערליכע איד דו וועסט זיין א ערליכע איד אז דו וועסט וועלן אז דו האסט וועלן וועסטו זיין א ערליכע איד, ער וויל שוין נישט, פארוואס ווילסטו שוין נישט? פארוואס ווילסטו נישט זיין קיין ערליכע איד? ס'גייט מיר נישט, ס'גייט מיר נישט, זאג דיר ס'גייט מיר נישט, נו איך דאווען נישט, איך לערן נישט, נו דאווען היינט, נו לערן היינט, איך קען, איך קען נישט אזוי, מ'דארף, מ'דארף האלטן דערביי, האלסט דורך, פרוביר נאכאמאל. ניין, דו ווייסט וואס איך האב געטון, איך האב געטון א מורא'דיגע נארישקייט, איך האב געטון אזא מין עבירה, בין איך אראפגעפאלן און אלע מיינע רעבע אין חדר, מיין מגיד שיעור האט געזאגט האלט א דרשה פונקט פאריגע וואך, אז ווער ס'טוט דאס און דאס, ער קען שוין נישט תשובה טון. פיין, דער מגיד שיעור איז געזאגט, נו, האסטו נאך א נסיון, קען איך אלץ תשובה טון. נישט דא קיין זאך וואס מען קען נישט תשובה טוהן, זאל א מענטש טוהן אזוי סאך עבירות, שטייט אין פול מיט מדרשים מיט חזל, מהרש ברענגט עס אראפ אין אשר בנחל, יעדע בריוו, נאך איז חזקה אפילו א מענטש געזינדיגט, ער האט געטוהן חבילות חבילות עבירות, ער האט געטוהן אזוי סאך עבירות מיט עבודה זרה מיט אלע זאכן, די מענטש טוט תשובה, די אייבערשטער שטרעקט אויס די הענט פאר יעדע מענטש וואס וויל צוריק קומען, יעדער קען תשובה טוהן, איך בין שוין סיי ווי דערנאך, נישט אזוי ווי סיי ווי דערנאך, גייסט יעצט אנהייבן זיין א ערליכע איד. דו ביסט יעצט, דו שטייסט יעצט ביים אייבערשטן, ווען א מענטש איז זוכה ער רעדט צו די אייבערשטער ער זאגט פאר די אייבערשטער רבונו של עולם איך זאג דיך צו איך וויל זיין גוט, זאג עס כאטשיג יעצט, טראכט שפעטער צו זאגן, שטילערהייט זאג עס מיט, איך וויל זיין גוט, וואס זאל איך טון, איך ס'גייט מיר נישט, ס'גייט מיר נישט, יעדן טאג, מיינסט ס'באדערט מיך נישט באשעפער אז איך פאל דורך, ס'באדערט מיך, וואס זאל איך טון, איך וויל נישט זיין שלעכט, איך וויל זיין גוט. דו ביסט ביים אייבערשטן יעצט, דו שטייסט יעצט ביי די אייבערשטער, און די אייבערשטער נעמט אן דיין תשובה, און דו קענסט יעצט ווערן א ערליכע איד, דאס איז די סיבה פארוואס אלע בר מצוה בחורים בשעת די בר מצוה האבן זיי געברענט צום אייבערשטן, און א טאג שפעטער אדער א וואך שפעטער אדער א חודש שפעטער אדער א יאר שפעטער האט ער אויפגעגעבן ווייל מען האט אים דאס נישט אויסגעלערנט. אז דו גייסט יעצט אריין אין א מלחמה.